Ber ludito Acholi, man mawa Francis Omoro lalok pa rwodi pyer angwen ma gin gua pyere kobedi tye ka telo wigi rwot me acak. Amito lok me aryo ma oluba oloko ki kom an pien atamo ni Wun Acholi, kare oromo me loko lok ada. Ka dano ma loko lok calo lubo-ni pe kigamo lokke, luwotgi ma gin gubedo ka tiyo tic maraco raco raco i yi Acholi-ni gin nongo ngeyo ni omyero gin bed ka mito peko. i kom lwak me Acholi ki lok goba. Oluba owaco ni, Gamente myero gunek an, pien kit lega ma abedo ni an adok i tekwaro, aa ki i kanica acito ki i tekwaro, ma awoto i te godi ka kwarowa. An amito cako lweny me aryo ma Jojek kony ki Alic Lakwena. Amito dok ki man iye ni ka ngat ma timo me tekwaro pacoli otiyo kwede Ci otuco mung pa jo jeb kony ki lakwena i lwenye ma obedo i lobo Acholi-ni, ci an Mister Mawa Francis Omoro, lanyutte en, i kare ma lweny pa kony ocakke, gin ki. Lakwena Alice ocakke ki i Yawere, ka olubo akwiya. Yone weng bejgi onongo tye Yawere. I kare-ni eno dong an atye wa i Peacehaven. Tim owaca ni matino luwote tye ka donyo i mony madwong. Tim owaco ni joni jok pe idonyo i mony. Mony enini ma joni gin tye ka coyo ni Tim-mi tye ka tic kedgi-ni ma giwaco ni Holy Spirit-ni Eno ni tibu pa lujok pa lurok ma odonyo me lweny i kom Acholi. Kare ma an awinyo ki wang lek ma wacca kit eno, otweyo cwinya oweko pe adonyo ki mony, pe adonyo i mony pa kony, pe adonyo i mony pa alic lakwena. Oweko bene. Wun jo awer wungeyo lok ma an atye ka waco-ni. I kare ma kijuko cam ki lakwena, kijuko moo oyaa ki lakwena, kijuko moo kic ki lakwena, kijuko cente ki lakwena, Onongo aa calo otel i awere. An awaci ni jamina mo keken pe abimiyo ki lakwena. Dano kitero nyinga, lakwena ocako nena calo labone pien onongo gamente mo pe i awere. Awer onongo tye i cing alic lakwena gin ki kony. Mony pa alic ki mony pa kweny kony gin gu neno calo latin ma wiye pe tye atye aye ki lok me lega lega ne ni. Ci kong gin bene pe gubedo ka yella. Ento an akwero. Latin ma pe omiwa kit ciling obu par, watingo moo, pien onongo wan macalo lucat wil, litino lucat wil weng onongo gijuko gin aye myero gujog ajog ki kony ki lakwena Alic. Pe akwanyo kit ajog mo amii, moo yaa mo bene pe akwanyo. Kic mo bene pe akwanyo. Lakwena gucako lweny ki koma dong ma dong adot ocako dong roro ocake koma madit en kit roro ma olubagi obedo ka doto luwotgi ni pe ocake ki bot Adote pe ocakke ki bot jo itino ma tye i gabena keken. Adote bene ni, An amoko caden ma aneno ki wanga ni, wa i kare ma litino acoli adwi pud tye i dye lum botgi kekengi, litino acoli onekke matek ki adot miming. Lumony pa lakwena, lumony me ngom. Litino acwali bene mogo mubedo calo olubagi-ni gubedo ka doto luwotgi, oweko gin guneke bene matek. An aneno ki wanga, an adot ma kidota, Tipo aye okonya. Pien Timon owaco ni, 'Pe idony, ci an awinyo doge pe adonyo. Jo-ni bino maka, giweka woko, kit mukene bene gibino yenya kwer. Tim owaca ni, 'Abinyutti caden acel ni gin ijok. Jo-ni, tipo-ni, lumony pa lakwena-ni dong gicok, lakwena Alic dong gicok, gicok cako nek. Gicok cako neko dano. Neko dano ma gin wucako nino gibicako tongo dano ki panga. O icake ki awere wek imok cadenne. Wun litino acoli wungeyo maber ma wubedo i lakwena Alic. Lakwena Alic ma onongo becce headquarter ne tye i Opit railway station. Oa ki i operation me acel ma dong ocako ni i bineko lubongi me ngomo weng. Gubedo i ceng abicel pien an acato otel dek i trading center Awere. Yohana otuco i ceng abicel, dano meno ngeyo ni aa kit ma niang ducu ni labonyi lakwena labonyi mabeco pe gitimo bal bene pe giyero dano. Yohana obino ka pako panga ni giti weng lubonye weng dong gitye ki panga, panga luduku, panga luduku, panga luduku, panga luduku ipyegi. Gubino camo i otel. Gubedo i cuk. Kara ajone dong gucako peri con gio me mako lumony me ngo. I nyim ota kitye ka pako panga iye. Kwong ano wai ah wun tin dok wupako panga man ah panga ni watongo ki ki ka yubo ot wa me buto. An angeyo ma kit amonyi giyubo ot gi ni ki panga ni. Panga me Panga me yubo ot a nyo otyeno ma dong adok gang cawa aryo ki nucu a joro ocup i koma atye ka ryemo lamony mo kamana mo ma kilwongo nyinge ni Odong Agogo uuh gupoto i koma ni pa gumaka Man kodi? Oh, man lacat otel, pe lamony. Kato woko odong. Cito oneko odong wa lyel odong pa i cawa-ni pe kinongo. Ngo muweko atye ka waco caden akiteno? Ngat acel ma onongo romo konyo acoli en aye an, pien an. Ka olubo awaca wu, olubo adwog tit dano me aryo are me waco ni, Oo, kong inen mawar maber. Mawar nen calo mito cako lweny pa kony ki gire tipone ni legalegane ni mito cako lweny akwanya. Awaca tamo ni myero amiwu caden wun acoli. Man dong dano me aryo. Nino mo obedo i kom lamera joli laker. ma yam obedo invisible children i kare ma wan wa an akati ki nying jo moni mo ni gin en aye jo ma omyero giyegi. En laker nyinge obedo pe iye. Laker okato ki yet kikoma. Hmm? Lega lega ka ma wa lega mi mingi mito kong ka pi ka meno neno ma wa boloke doko kony. Mudu dano aryo ma gin gu kate keme keda. ni lok me legana i lok me lega te got te got-ti ene-ni, Man alwongo mere nying Gubaka, Kalawinya, Lagoro, Olalteng, Lokka, Olinga, Olima, Orep, eno-ni got kwaro-ni, Ma eno ni yo me cako dok lweny namba aryo. An laker wan wadongo kedgi, en dit ki i nyima i awerre. En moko bene ada ni woti rijo moro ni pa odonyo i mony. Tipo ni eno ojuko wa litino ka wonne weng pa odonyo i mony. En romo moko en aye gin lumony. Laker lamony, aneno en ma gire ma lwongi en lamony ni, Wan obedo ka manna ma aneno gubedo ka yele calo mony, ci amito mokone ni lokke eni-ni nino mo acel an abedo abedo i Spottview. I ceng cabit, nongo bene pe angeyo ni ka mene gwoki lok kit ma gin ta dot kwede ni nongo gin tye ka kweda. Lamony mo acel, an bene nongo pe angeyo ni lamony, nyangkole mabor odonyo ki i ot, an onongo ati ayubbe me cito ki lenge, awok ki i otel, ngati mo pud pe i otel. Ci owaco ni, Rum ci ling adi, an wa i alip adek ki abic, wa i bed and breakfast, an wa i bed and breakfast. Ci owaco ni, Ee, wacca gin ma Lubanga miti an awiny. Onongo abedo piny, Baibul tye i nyima, ci awinyo gin mo ma wacca ni, A imak cingi aryo weng, ci ilegi. Kare ma amako cing nyangkole aryo, ci Lubanga owacca ni, Wacce ni, I kare ma itye i Icrael ongolo Nam Makwar, Gurwatte ki jo matego, rok matego ma kilwongo ni Amalekai. Ci Lubanga owaco ki Moses ni, 'Ye pudi madongo wek wucit ka lweny. Moses oyero pudi, ci mony pa Moses oloyo. In imony pa nga? Ka in imony pa Lubanga ci ti gin ma Lubanga mito ni iti, pe iti gin ma pe Lubanga mito iti. Niang koni ni wucako doko ger kikobo ni, Yin, yin, yin, yin, yin acor-ri, yin, yin, yin acor-ri, bed patana, bed patana. Kwanyo cim ki icinga ocako coro nama ne, ocako coro nama cimme. I cima, hmm, wucebik bed nama cim wi cima, en ocebik, hmm, nama cima mege bed patana, bed patana, be miyi gin mo keken. Ka owaca ni, an pe alego, ento i kare ma an adonyo, an, an lamony, pingo in iwaco Identity na An intelligent Tic atye atir i Northern Uganda Pingo ituco i Identity na An ma adonyo kany Gin oloko keda kany ni Nen dano pa Lubanga en obedo ni Nyang koni ni Ka wun lumony agamene, en ocoyo nyinge ni Kadama. I profile picture ne bene dano malik. Ci an awaco dong kong dong wamat cai, wacit dong wamat cai pien Acholi te kwarowa ka dong icamo jami ci dong pe dong pe niki wacam jami kacel. In ibino ki cwiny arac man acoli mogo ni adot ma odoba ki ki lok ma akati ni gin ka mede bene ngeyo ni gin ibedo ka ka lubo kora.

Akelo lok ma kit eno me wacone ni, Ngati mo pe onen ni legana ma an atye ka kelo-ni dok cange adoka adwi. An aye timwu me tekwaro ma wun wuringo wuweko-ni owacca ni, Timwu ni eni-ni ma kitiyo kwede.

En ene won alic lakwena. Lumony ma gu, lumony pa lakwena ma gin gucito pa kony ma gudugu, gin tye weng ma gin omiyo ripot ni, aa, in balli peke, pien kitemo nit ki tyen makato pyerabic. Komgi tye. Ka wun wumito ni moko caden ada ni mawarre en-ni, balle peke ma enoni caden namaci, namaryo, caden namaci en-ni dong angwec wudok ka bicopgi, acwalo lokke ki yamo ni bicopgi ogam lok ma oloba olokke ki koma. Caden namaryo. jo a wero ogam kacel ki lumony pa lakwena kabaka acel pud tye lukoya tye eno ma guyelle me neka. Caden namba adek ma amito agik ki loka en ni i kare ma an atye i district council. Pien an aloko lok atyer ka maleng, piny rac, gamente atye ka lweny ki kadwi. Ento ka bal otimme, timme ki tung bot gamente, an acimo wanggi, otimme ki tung kany, an bene acimo, acung i ada. Dong o i kare me kare me kwir. ma ocora tye ka pim gin ni kero biro uma en aye an akonyo kero biro uma me nongo kwir moro an kena jo mogo weng tye ka cora. Ento ocwara, daa ma obedo i kinwa wan dong kede, ci oweko an waya wun jo mogo odok i kom ocwara. An angeyo ni kwir omoro polle an aye angeyo olane, pien ngom ocito i palament-ni an aye abedo won kom. Honorable Jacob Oulanyah. Mucito i palament me acel, an aye, ci angiyo kona kumoro, akwanyo Norbert Mao. An awaco ni Mao bin weka calo anyutti hola pa Omoro. Wacito wagonyo kwir ma kiyubo pi ocorani. En aye kiniga omako. Letter ka lurwatte ocoro ocako tic ki operative macalo lubagi me neno yo me mako mawa ki kelo adot i koma i kare ma adot obino-ni. Won kom pa NRA me pa bor Muzee Alpeyo ki Nek wu yone wa aa ma wa myero ki ket nyiye i kin jo ma oneko Alpeyo gin ki Mao wan kong ki keto nyiwa wan weng wati Mao Police onwongo Regional CID onongo tye Mister Opiyo ki itino lalogi aryo ma gin otungo i koma matek ma gukonya ngat acel onongo tye i Region Ngat acel onongo tye i dictrict, gin gulwonga, jo adek gulwonga, wek nen nyier tyem. In kono iye le? Agoyo cim ku ngom Abenego. Ka ongom Abenego, orwatte, ogoyo cim ki nerone to lit, jelo to lit. Jo luto lit ngeyo lok-ki gin na wungomo gine. Ka gin gukubbe dok guo bot president, gipeny ka gin lok-ki eni gin ladit lobo Yoweri lok pe gin aye, lok pe rwenyo ki i wiye. Ka dong kare ma dong lok gugomo goyo cim bot to lit, gin dong gukubbe dok guo bot president. President omiyo order ni jo ma guneko won kom me Alpeo imito kimak gi o weng. Ka dong owaco ni latin ma ongom waco ni kit wa ngini ngini pe neko ni pe omako gony ento an abi cwalo intelligent ma mega. Mapat ki cer magi, mapat ki icu, mapat ki icu mega-ni pe bwola. Ladit lobo nen calo ocwalo intelligent ma mege to investigate who Mawa is. Intelligent ne onongo ni lok mo ngom owaco ni lok ada. Balo latinni pe, ento latinni kero ni me mobilization tye malo madit mada. En aye dong kare ma kidwoko lok gungom ni aa pe oneko wat peo dok balle mo peke, wat i koti mo i pulic peke. Kicito wa Owerri kanya kinywala ki iye. Wa ngati mo ma olwenyo kede peke, gin mo ma otimo peke dano maleng. Aye dong kiwaco ni gungob ni ka gimit ni pe gimak ki dong kwany ki te i camo kwany gi. En ka ma dong itere i camo kwany iye nu, adong oda bedo ma malaika pa ya bulu me NRM me cako kwero. Abedo ka kwero jami maraco, jami maraco ma nongo litino macalo lubagi obedo ka timo ne. Awaco pe kitimo kit eno. Wun acwele wun wungeyo. Atamo ni an adok ki lokke eni-ni. Pien kobedi ka in inen gin ma tye atime i lobo acweli, acweli kobedi tye ka neno calo runi-ni lweny ma gin tye ka lweny i kingi-ni lweny-nyi pe gurugi. Nga ma owaci lweny-nyi pe guruwu? Kobedo aneno lutela ma dongo ma myero gin gukatte ni, A! Lweny-nyi eni bugudowa, pien gin ma wadong kwede en aye abila. Lweny-nyi tye i abilawu. Yat acel moo doko bunga? Yat acel yamo pe yecowa ada? Obedo kong kara peny kong, Oo, litino Acholi ma gin tye gidongo giwaco ni gin idongo ni ee, ka wun wucung noo kacel onongo wun wutek ento gubedo icar dok wun wubunga ka kwan nying twoni Acholi no. Twoni Acholi onongo tye olanya, twoni Acholi onongo tye ocora, twoni Acholi onongo tye.

Ento gubedo dok acol odong bunga, acol dong pe tye bunga, acol dong odong oa ki i bunga odong dong i yat. Yat ma dong ocung gubedo i cawa-ni en aye ineno calo lutema ma onongo yat ma pe dong bunga, dong ineno jami lutema ocung mere cac ca, ineno ot pa muto dong ocung ca cac ca yat dong pe bunga, ineno owiny dong ocung ca cac ca yat dong pe bunga. En aye gin ma myero wun wunge wun acoli ni, ka wun wutye ka tongo yat ma oweko odongo odok bunga ci wutye ka yenyo peko. Wutye ka yenyo peko. Kobbe ni cawa ni, jo mukene waco ni, Ha, wan pud watye maber, wan watye maber, wan watye maber. Nyeko i kom bicinec ka luwotgi. He? Pe gikonyo luwotgi ki bicinec ka bicinec tye atur. He? Dok kilingi dit, dok pe gikonyo luwotgi i kom bicinec. He?

Lwonye eni ni done igi ni rudi ni en aye lam odoggi. Lam odoggi. Wek wur be rok pe ni ruwu. Atamo ni an apwoyo wu. Jok jok ka malo.